Helo, a croeso i fideo newydd Easy Welsh. 'Dan ni ym Mhwllheli heddiw, a 'dan ni'n mynd i holi pobol am 'u llys enwa' nw. Dwi'n edrych ymlaen at hyn. Dewch!
Wsos gynta ni yn prifysgol, yym, nathon ni yn amlwg ddod yn ffrindia 'fo Alaw. A oedd hi'n yfed jin drwy wythnos y glas, so 'dan ni'n dal i alw hi'n Alaw Jin hyd heddiw. Nawr mae chdi un yn chwarae polo yna, Chris Cacan, cos mae dad o 'di bod yn gweithio yn becws gwaliau ers blynyddodd yn neud cêcs, so mae chdi un Chris Cacan. Ond na ma' rywun lleol yn gweithio yym efo t'o' batris Eveready a Dic Eveready ydi enw fo a dyna fydd 'i enw fo.
Dwi'm yn gallu meddwl ar y sbo- yym dwi'm bo'. O gyn y un da yn un pyb o'n i'n galw, o'n i'n gweithio fo ers talwm, na i'm deud beth di enw fo, ond pry cachu oedd o'n galw fo, a bod o'n hofran o gwmpas pawb. Ti'n dweud da dwi'n mynd i ddweud y gwir. Wedyn, um, dwi'n bod, dwi'n gallu meddwl ar y spot. Mae pan mae chwar fi'n ifancach with um, llisa nhw gyda hi, um, mae'n hoffi um, lot o dillad lliwgar, so um, Rainbow Ruth oedd enw hi. Um, a mae lot o pobl dal yn galw hynna'n nawr. Dwi'n meddwl na peth mwyaf poblogaidd oedd um, cael ei enw ar ôl y ffermydd lle oedden nhw'n byw de. So gyda ni ffrindiau fatha, gyda ni Gwenan Pensaren, um, Helen Llwyn ysbrydol, dych chimod, jyst enwi ar ôl, ar ôl y ffermydd a lle, lle maen nhw'n byw. A wedyn maen nhw hefyd rwan, os ni'n mynd i weld rhywun, o ie, dyn ni'n dod, mae Helen Llwynhidol yn dod. Dwi'n abod rhywun enw Glyn Tân oherwydd bod o'n gweithio ar gwasanaeth tân, um, neu lot o pobl fatha post oherwydd bod nhw'n gweithio ar gwasanaeth post. Um, so lot o enw a swyddi pobl yn cael ei clymu'r enw go iawn o de, enw cyntaf nhw. Un o ffrindiau gorau fi, Pedro, Oherwydd Peter 'di o. Yym, fedrai'm meddwl pw arall oedd oedd o. Sut sut nath hynna ddod?
Yym yym Spanish mae'n siŵr ie jyst y yr yr y ffordd oedd o oedd o oedd o'n wel oedd i oedd i frawd o'n yn supportio Lerpwl so oedd a oedd lot o chwaraewr ar yr adeg yn Lerpwl yn yn Sbaeneg so dwi'n meddwl o hynny o'dd o 'di dŵad o. O ia. Yndi mae'n beth naturiol efo plymod dwi'n meddwl ma' nhw'n jyst enwi ar ôl beth bynnag fydd dy rieni yn neud ne' yr siop odda chi'n bia chi 'lly dach chi'n ca'l y enwi ar ôl hynny 'lly. Oedd yym Bryn sy yy dyn llefrith neu Bryn Llefrith ydi o. dal i fod Bryn Llefrith. T'od Bryn Llefrith fydd am byth. Ie hyd yn o'd ar ôl iddo fo ymddeol ma' siŵr. Beth yw Cymru 'di o ma' nw'n jyst galw pobol ar ôl 'u gwaith 'lly. Yy dwi cofio pan oedd pan oeddan ni'n ca'l poteli llefrith yn drws ers talwm pan efo'r fam lefrith John Llefrith oddon ni'n galw y dyn odd yn dod â'r llefrith i ni. Oedd gynnoch chi yy llysenw ne' nickname pan oddach chi'n blentyn pan oddach chi'r ysgol? Oedd yy Clust odd powb yn galw fi. Dewi Clust. Dwi'n siŵr bo' clust Dewi Fowr pan o'n i'n fach on' ma' mhen i 'di tyfu ŵan. So dyna oedd nickname fi yn ysgol. Dych chi'n cofio sut nath hwnna ddechrau? Pwy nath ddechrau fo? Na, dw, allai ddim dweud na. Na, dwi'n yn gwybod. Dwi'n meddwl ysgol bod twnog nath o ddechrau. Wedyn, mae di sticio ers hynny, swn i'n meddwl. Oedd o'n am bod ni yn byw yn Gwalia, oedd pobl yn galw fi'n Sifian Gwalia, um, just ar ôl y siop. Um, a nhw chwaer am frawd, oedden nhw Elizabeth Gwalia a Eric Gwalia. Yeah. A be' am pan 'dach chi'r ysgol o' gynnoch chi enw gwahanol neu llysenw yn ysgol? Na ma'n enw fi yn Sibian a 'dyn o'dd pobol ddim yn cofio jyst Sib o'n i yn i'm o'dd gne'm llysenw fel arall na nagwydd. Wel o' 'na llwyth pobol yn galw i alw'n Lucy achos Lucy 'di enw gynta fi so Huws o' bawb yn galw fi achos o' 'na ryw tair ne' pedwar Lucy yn ysgol so. Ma' ffrindia fi'n galw fi'n Masa weithia achos ma' Mared yn enw fi. Sharon McLean oedd fy enw i yn ysgol. So ges i fy ngalw yn Sharon McLean Toothpaste. Toothpaste oedd o. A rwan dwi hyd yn oed at hyd at rwan, maen nhw'n dal i alw i'n Sharon McLean, pobl dwi'n wedi bod yn ysgol efo, dwi'n wedi gweld fi stalwm, so, o oh, ia, yeah, Sharon McLean o'i ti, da, Sharon McLean. Sgynnoch chi lys enw a gwbl?
Sgynna i ddim rŵan de, mi roedd gennai pan o'n i'n rysgol. O'n i'n Mai All Goch, sef y ffarm oedden ni'n byw yna fo. Dyn o'n ffrind i'n Gwenda, Gwenda Fron Galert oedd hi. Dwi wedi rhedeg pubs wedyn, so dwi wedi bod yn Dewi Tŷ Newydd Sarn, Dewi Sportsman, dwi wedi bod yn Dewi Pen Lan, Dewi Beic Llithfan, so dwi wedi cael few nicknames mewn ffordd dros y blynyddoedd. A mae yna lot o nicknames yn, yn y dafan. Ydych chi'n cofio pwy nath ddechrau toothpaste? Um, na sut nath o ddechrau? Uh, na, do. Dim rili, really, jyst bod yma rai bod o'n toothpaste boblogaidd, mae o dal yn boblogaidd hyd drwa trwa yn dydi, so. O na ddwy mai, wedyn na un yn mai Jaws ac eon ni yn mai Allgoch. Oedd, yym, oedd y hogia i gyd yn galw fi'n Toby, oherwydd oedd gen i ci oedd enw Toby, ac o' 'na mwy na un Stephen Hughes yn byw wrth ymyl ei gilydd, so oedden ni'n Stephen Toby. So Stephen 'di enw chi 'lly? Ia, ia. Ia.
A pwy nath ddechra hwnna, 'dach chi'n cofio? O- yym, un o'r neighbours dwi'n meddwl, oherwydd o' 'na gymaint ohonon ni efo'r un un enw.
Ydi pobl dal yn galw chi'n hynna ta? Yy hen hen ffrindia ysgol yym neb fatha... Ma' 'na rei.
Ie neb dwi 'di cyfarfod ar ôl ysgol ond yy yy y rhei o'dd yn nabod fi rili efo'r enw yna yn ysgol. So be' ma' pobl yn galw chi rŵan? Dewi Pelan dwi'n ga'l 'yn galw ŵan. Ie a ma' pobl Pen Llŷn yn galw fi'n Clust o hyd. Ma' pobl o'dd yn ysgol a bobl sy'n nabod fi erioed on' ma' ran fwya o bobl Pwllheli'n galw fi'n Dewi Pelan. Ie ie. Yy Dewi. Mae mab yn galw
fi. A wedi wraig. Ie.
Be' am os 'dach, 'dach chi'n gweithio mewn ysgol, be' ma' plant yn galw'i gilydd? 'Dyn nhw efo nicknames ei gilydd neu... Mae gynno un, mae gynno nhw un nwy mi 'de. Misus Bruce ydi enw hi, so dwi'n galw yn ngalw 'n

Yym neu bach o'n i'n gyrru yym whatsapp negas i'n ffrind Sue ac o'dd hi'n deud o Syb bach yy c- co- cimo fel Syb bach a dw i'n galw hi bach efyd neu ti'n iawn cariad yym ia. Yy dw i'n defnyddio beb lot a dw i o hyd yn deud fatha hi Adele hefyd. Sa chdi'n defnyddio petha fatha yym t'mod os ti fel yn siarad efo fatha Anifail Anwes neu babi ne' rwbath

Was she. Was. Boy. Dwi'm yn deud mêt gymaint a hynna ond swn i'n sicr was a was she. Wel mae'n dibynnu ar y person a pe lle maen nhw'n dod o. Gynna i ffrind yym sy'n byw ochrau Pen Groes a peth cyntaf mae o'n deud ydy 'Iawn mêt'. Mêt?
Ydw, dwi'n iwsio mêt.

um, merch yn blodyn, neu blodyn air, neu fath felly, neu cari fach, cari. Fydda nain o hyd yn galw fi'n cari. Dyda hwnna, mi cari fach, yn fath fel yna. A pam cari?
Wel, o'r gair cariad, mae'n siŵr, de. Be mae pobl yn galw chi?
Mm, dwi'n mwyn gwybod. Dwi'n galw chdi'n blodyn neu dal yn do? Wyt, ti yn galw i'n hynna. Ah.
Um, bob dyrnod, bob o'r agos fi sydd yn, yn gweld y plant beth gyntaf yn bore rhan fwyaf. So pen dwi'n croesawu nhw. Ti'n iawn heddiw, Ashi? O, ia, ia.
Neu ti'n iawn heddiw nghariad i'r genod, da. Wel, da ni wedi cael hwyl heddiw yn mynd o gwmpas Pwllheli, yn holi pobl ac yn sgwrsio am 'u llys enwa' nhw a be' 'di'r stori tu ôl i llys enwa' nhw. 'Sgen i ddim rili llys enw, ond yn y brifysgol odd pobol yn galw fi'n Maz, achos Marian ydi 'nenw fi, a achos roedd 'na hogan arall yn yr en- o'r enw Taz, a hogyn o'r enw Baz, felly, roedd 'na Baz, Maz a Taz. 'Dan ni rili isho clywed be' 'di'ch llys enwa' chi, felly, gadwch i ni wbod yn y sylwada o dan y fideo, a dwi'n edrych ymlaen i ddarllen nw. A, welwn ni chi yn y fideo nesa!